Sinjuri nsellmilkom u nilqagħkom għall-programm Flusek. Iż-żewġ mistiedna tagħna llum huma Joe Rogers u Mark Vella. Ser nibdew l-ewwel parti tal-programm billi nitkellmu ma' Joe Rogers fuq is-suġġett ta' Trade Finance. Fit-tieni parti mbagħad ser nitkellmu ma' Mark Vella biex naraw ftit l-andament tas-swieq lokali u internazzjonali. Mark, Joe, nsemmilkom, nilqakom għal-programm. Joe, kifat fl-introduzzjoni tiegħi ħanibdew bis-suġġett pjuttost tekniku llum ta' trade finance. U għas-semmiegħa tagħna li qed jisimgħuna hemm barra forsi min ma jafx eżatt x'inhu trade finance jitratta ma' pagamenti internazzjonali. Biex imorru għall-ewwel mistoqsija, x'inhuma l-metodi prinċipali ta' pagamenti li għandhom x'jaqsmu ma' trade finance? Forsi telaborah ftit. L-ewwel nett nirringrazzjak tal-istedina, nsellem it-telespettaturi kollha. Kif għedt int, is-suġġett huwa daqsxejn kumpless, però ħa nipprova eh, nevita l-banking jargon u ħa nuża layman's language. Eh, bażikament, l-erba eh, trade payment terms li għandna huma l-open account, għandek advance payment, documentary collection u għandek documentary credits. Issa, dawn x'inhuma? Nibdew wieħed wieħed. Għandek l-open account fejn għandek il-supplier jixxipja l-goods u jippretendi li l-buyer malli jirċievi x-xogħol iħallas skont il-commercial contract li jkun hemm. Ovvjament, biex il-buyer, l-importer, ikun jirtira x-xogħol mid-dwana jkollu bżonn id-dokumenti. F'dan il-każ, fl-open account, is-supplier jixxippja, jgħaddi d-dokumenti direttament lill-buyer biex ikun jista' jirtira x-xogħol mid-dwana. Hemmhekk, ovvjament, ir-riskju qed jieħdu kollu s-supplier. L-oppost tagħha għandek l-advance payment. L-advance payment x'inhu bażikament? Fejn il-buyer, l-importatur, qed jibgħat il-flus minn qabel, qabel ma jirċievi x-xogħol. Hemmhekk f'dak il-każ il-buyer qed jieħu r-riskju kollha fuqu. Imbagħad għandek xi ħaġa in between, għax fil-ħajja mhux kollox iswed jew kollox abjad, jista' jkollok xi ħaġa griża. Hemmhekk hemm dak il-pagament li nsejħulu documentary collection fejn hemmhekk flok bħalma jagħmel fl-open account is-supplier jgħaddi d-dokumenti direttament lill-importer biex ikun jista' jirtira x-xogħol, hemmhekk d-dokumenti jgħaddihom lill-bank tiegħu, lil dak li nsejħulu r-remitting bank. Mela d-drawer li huwa l-exporter jgħaddi d-dokumenti kollha li għandu bżonn neċessarji l-importer li nsejħulu drawer biex jirtira x-xogħol mid-dwana flok jgħaddihom lilu direttament jgħaddihom lir-remitting bank. li huwa il-bank ta' tas-supplier, hemmhekk jagħtih instructions fejn jgħidlu ibgħatli dawk id-dokumenti għand il-bank ta' tad-droji li nsejħulu l-collecting bank jew presenting bank fejn jgħidlu li d-dokumenti jiġu releasjati biss lid-droji kontra pagament. Hemmhekk ir-riskju qed jieħdu ħarira iżjed is-supplier għax jista' jagħti każ li Id-DROI, li huwa l-importatur, veru jirċevihom id-dokumenti għand il-bank tiegħu, però meta l-presenting bank iċempel javża lill-importatur jgħidlu waslulek id-dokumenti, jista' l-importatur jiddeċiedi li ma jmurx il-bank u jieħu d-dokumenti. Fejn hemmhekk, is-supplier m'għandux garanzija ta' pagament. Qed jieħu riskju fuqu għax sempliċement li hu jkun ixxippja Probabbli jkun manufactured il-goods tailor made għad-droji, għall-importatur, però d-droji jiddeċiedi għal xi raġuni jew oħra ma jkunx ħa, ma jkunx mar il-bank biex jieħu d-dokumenti. F'dan il-każ, mhux bħall-ewwel każ fl-open account, f'dan il-każ fid-document recollection almenu s-supplier għandu serħan il-moħħ li l-goods għadhom tiegħu. Għalfejn għax id-dokumenti m'għadhomx, mhux qegħdin f'idejn l-importatur. U mbagħad għandek l-aħħar pagament li insejħulu documentary credit jew jew kif inhu magħrufa l-letters of credit. Ħafna nies jafu għal letter of credit. Eżattament, eżattament.
Mela bażikament x'inhi letter of credit fejn għandek iktar sekur għal parti involuti, għal parties involuti l-aktar għall-esportatur li fil-letter of credit insejħulu beneficiary. Fejn hemmhekk għandu saraħan il-moħħ il-beneficiary l-exporter li xħin hu jippreżenta sett ta' dokumenti, hemmhekk l-issuing bank li huwa l-bank tal-importatur, tal-applicant, hemmhekk qed jagħti l-undertaking xħin jippreżenta dokumenti compliant mal-letter of credit, mat-terms and conditions tal-letters of credit, hemmhekk il-beneficiary ħa jitħallas. Okay.
Issa, ftit qabel semmejt eh, l-advance payment ehm, u għadċi fisser, ehm, tista' tajna forsi xi riski li wieħed li jista' jintaqa' magħhom meta jkun hemm dal-advance payment. Tajjeb, ehm, soqsija interessanti ħafna, għas sempliċi raġuni li llum niltaqgħu ma' ħafna unfortunately fejn il-bajer, l-importatur, ikun eh, bat il-flus minn qabel, però jew ma jirċivix ix-xogħol jew ma jirċevix ix-xogħol fil-ħin jew ma jirċevix ix-xogħol kollu jew jirċevi x-xogħol ħażin. Hemmhekk qed jieħu r-riskju kollu l-buyer. Mela hemmhekk jien ma nirrikomandax li li jsir pagament minn qabel l-iktar u l-iktar meta ma jkunx hemm tranżazzjonijiet qabel bejn il-buyer bejn l-importer u l-exporter. Ma jkunx hemm dik ir-relazzjoni speċjali. Ekku, hemmhekk ikun qed bażikament qed jieħu riskju kollha fuq il-buyer fejn qed jgħaddi l-flus mingħajr ma jirċievi x-xogħol kif spjegajt. Jista' jagħti l-każ ukoll, u unfortunately dan l-aħħar qed jiġru ħafna, li għalkemm ikunu jafu lil xulxin, kemm il-buyer u kemm l-exporter, l-importer u l-exporter, jista' jagħti l-każ li xi ħadd unfortunately jihhackja l-email tas-supplier, il-buyer minn għalih li qed jikkomunika mas-supplier mentri jkun qed jikkomunika mal-hacker. Mela hemmhekk il-hacker ikun qed jilbes unfortunately iż-żarbun tal-genuine supplier fejn hemmhekk jibda jagħti instructions ġodda fejn għandu jirċievi l-flus. U l-pagament ikun mar għandu ġifieri. U l-pagament ikun mar għand l-istess.
Ekku, ikun eh, l-isem tal-kumpanija tkun l-istess bħal tas-supplier. Però l-bank details ikunu differenti. Mela inti bħala importer minn għalik li tikkomunika ma' supplier, bent trid tkun qed tikkomunika ma' hacker li jkun iħekkja mhm. is-sistema tal-email tas-supplier. Periklu meta llum kważi kollox by email isir. Ekku, allura hemmhekk jien nirrikomanda jekk issir tranżazzjoni fejn l-advance payment qed jintuża, fejn il-partiji jkunu jafu lil xulxin, anke jekk ikunu jafu l-partiji lil xulxin, hemmhekk għalkemm il-buyer dejjem qed jieħu r-riskju, nirrikomanda li qabel ma jagħmel il-pagament, Dejjem, apparti l-email, li l-email kif qed ngħidu jista' jiġi ħekkjata, iċempel lis-supplier jibgħatlu any form of other mean of communication whereby fejn fejn l-importatur ikun ċert li l-bank details li għandu tas-supplier huma l-korretti u mhumux ta' hackers account. Biex tipproteġi l-importatur, x'inhuma d-dokumenti prinċipali li hemm bżonn għal meta jkun hemm letter of credit? Tajjeb.
Dawk bażikament inti bħala importatur l-uġigħ ta' ras li għandek hija li fil-letters of credit, documentary credits għandek li jekk is-supplier, il-beneficiary taħt il-letter of credit jippreżenta sett ta' dokumenti tajbin, hemmhekk hu l-bank tiegħu li huwa l-issuing bank ħa jħallas. X'jagħmel? Jiddebita l-kont ta' l-applicant li huwa ta' l-importatur u jħallas. Mela hemmhekk irid jaċċerta ruħu l-importatur li Hemmhekk jitlob is-settijiet ta' dokumenti li hu għandu bżonn. Mela, l-ewwel ma jrid jagħmel jiċċekkja mal-customs clearance officers fejn hemmhekk jiċċekkja x'għandu bżonn biex hu jirtira x-xogħol. Per eżempju, jekk ix-xogħol ikun ġej mit-Turkija, għandu bżonn probabbli l-ATR. tkun ġej mill-li u għandu bżon UR1 jew it-T2L. Apparti minn hekk u eh, għandu bżon ovvjament il-bill of lading. Bill of lading xinu huwa dokument eh, negozjabbli, eh, dokument of title fejn jekk ix-xogħol jiġi bil-vapur, il-tadwana, il-customs officer jitolbu, il-shipping agent jitolbu li jippreżenta l-bill of lading biex ikun u jirtira x-xogħol. Having said that, to make sure li l-goods li qed jiġu xxippjati huma l-goods li huma as per commercial contract agreed bejn l-importatur u l-esportatur, jista' jqabbad inspection company li hija tal-fiduċja tiegħu, tal-importatur, fejn hemmhekk l-inspection company tiċċekkja l-goods qabel ma x-xogħol jitla', pereżempju jekk fil-każ ta' vapur, jiċċekkja x-xogħol hemmhekk. U hemmhekk għandu serħan il-moħħ li eh, x-xogħol li qed jitaba huwa skont kif talabu mhm. taħt il-commercial contract. Issa fejn titħol letter ħankomplu fuq il-letter of credit jew il-garanzija, nintaqgħu ġerment ma' klawżola eh, stop. Xi tfisser eżatt u għalfejn hemm din il-klawżola?
Din tara mill-lat ta' l-esportatur, ma mela l-esportatur huwa l-beneficiary ta' letter of credit. jew inkella ta' garanzija, fejn hemmhekk l-esportatur jew il-benefiċri jrid jaċċerta ruħu li x'ħin jippreżenta s-sett ta' dokumenti, hemmhekk hu ħa jitħallas. Issa, jekk inti l-letter of credit kif qiegħda maħruġa qed jitlob li wieħed mid-dokumenti, pereżempju, jrid ikun iffirmat mingħand l-applicant. What do I mean? Um, li inti kollok per eżempju għed mid-dokumenti um, receipt, receipt of goods by the applicant. Mel inti bħala beneficjarju ta', ta letter of credit taf ix-xipjajt għandek id-dokumenti kollha, però dik il-receipt mhm. trid tiġi firmata minn l-applicant. Hemmhekk ovvjament inti qiegħed at the mercy tal-applicant biex u jiffirmalek eh, dak id-dokument eh, u jkun qed jintilef l-iskop tal-letter of credit. Mela inti hemmhekk bħala beneficiary trid you have to make sure li it-terms and conditions tal-LC inti tista' timmeetjhom, li d-dokumenti li inti trid tippreżenta huma within your control u mhumiex qegħdin at the mercy tal-applicant. U apparti minn hekk, trid, trid, you have to make sure li wieħed mill-kundizzjonijiet, pereżempju, li nsibuha ħafna fil-letters of credit unfortunately hija li bills of lading normalment joħorġu tlieta hekk ix-xogħol ukoll għaddej jiġi xxipjat bil-vapur. Hemmhekk waħda mill-bills of lading tiġi mitluba biex tintbagħat direttament lill-applicant. Hemmhekk, Fil-letter of credit jekk jgħidlek two out of three biex jiġu ppreżentati u waħda tibgħatha direttament lill-applicant, hemmhekk il-beneficiary jkun qed jitlef il-kontroll kollu tax-xogħol.
Grazzi ħafna Joe, suġġett interessanti ferm għalkemm ftit tekniku forsi imma żgur kien ta' interess għal dawk li huma involuti f'xi negozju. Issa jmiss li nitkellmu ma' mistieden regolari tagħna Mark Vella biex naraw l-andament tas-swieq. Mark, insellimlek mill-ġdid. Mark, kif kien l-andament tas-swieq internazzjonali matul din il-ġimgħa? Tista' tgħid li mill-bidu ta' Settembru 'l hawn, is-swieq kienu f'territorju pożittiv. Invarjabbilment, kważi kważi s-swieq kollha l-kbar kienu pożittivi ħafna. Fil-fatt, jekk inħarsu lejn l-Istati Uniti, Kellna t-tliet swieq primarji, id-Dow Jones, in-Nasdaq u l-S and P 500, kollha jew 'il fuq minn tlieta fil-mija jew viċin it-tlieta fil-mija żieda minn dak li kien fil-bidu ta' Settembru. Fil-fatt, l-S and P 500 ukoll għal kemm-il darba kien viċin jew miss l-ogħla livelli qatt irreġistrati fir-rekords kemm ilu jeżisti dan l-indiċi. Jekk naraw lejn l-Ewropa l-istess, kemm Pariġi u kemm f'Frankfurt it-tnejn li huma fil-każ ta' Pariżi fuq minn 3 fil-mija filwaqt li fi Frankfurt żieda ta' 4.5 fil-mija wkoll matul dawn l-aħħar l-ewwel tlettax-il ġurnata tax-xahar. Londra l-istess għalkemm bl-inkwiet politiku, gvern li hemm numru ta' hemm ħafna instabilità u numru ta' diżgwid bejn mhux biss l-Oppożizzjoni imma l-Gvern imma anki internament b'żieda ta' kważi tnejn fil-mija. L-istess il-Euro Stoxx 50 li huwa fl-Ewropa l-ikbar 50 kumpanija b'żieda tal-fuq minn 3.6 fil-mija u anki jekk wieħed iħares lejn l-Asja, iċ-Ċina żieda ta' ħamsa fil-mija, kellna wkoll anki l-Ġappun, in-Nikkei, b'żieda ta' 'l fuq minn sitta fil-mija fl-ewwel tlettax-il ġurnata u din il-ġimgħa stess kellna t-Topix 100 Index fil-Ġappun li qiegħed fl-iktar livell għoli sa minn April li bdejna 'l hawn. U hemm diversi fatturi, għandek il-fattur li xi kultant ikun hemm iktar il-fattur politiku jekk hu Trump fl-Istati Uniti u d-deċiżjonijiet tiegħu rigward il-gwerra din li qed ngħidulha tat-trade wars bejn s'issa Trump u ċ-Ċina imma tista' teskala għal pajjiżi oħrajn. Għandek is-sitwazzjoni fl-Ewropa fejn għandek diversi pajjiżi, kellna sitwazzjoni wkoll instabbli fl-Italja li mbagħad tidher li sabet soluzzjoni temporanja, l-istess semmejna l-Ingilterra. Jiġifieri għandek iktar political turmoil, inkwiet politiku, milli sitwazzjoni ekonomika daqshekk ħażina. Min-naħa l-oħra wkoll kellna dejta, tkellmna għal dak li huwa l-manifattura, kemm għal dejta ekonomika oħra li ħarġet minn pajjiżi primarji bħall-Ġermanja u oħrajn li mhijiex daqshekk pożittiva daqs kemm wieħed kien qed jistenna. Però min-naħa l-oħra s-swieq s'issa matul dan ix-xahar, Settembru huwa dejjem xahar naqra kritiku għaliex normalment il-kriżijiet is-swieq f'Settembru jieħdu d-daqqa. Allura s'issa l-ewwel nofs tax-xahar jidher li kien tajjeb. Mela, din il-ġimgħa kienet ukoll mistennija ħafna minħabba l-laqgħa tal-Bank Ċentrali Ewropew. X'ħareġ minn din il-laqgħa? Mario Draghi li issa ilna nsemmu għal dawn l-aħħar tmien snin wasal fl-aħħar tat-terminu tiegħu issa minn l-aħħar laqgħa li jmissu tax-xahar li ġej dik ta' Ottubru mbagħad minn Novembru jibda terminu ġdid għal Christine Lagarde. Kif kien mistenni il-Bank Ċentrali tal-Ewropa niżżel ir-rati tal-interessi minn ze minus, ġifieri nerġa' ngħidha, minus 0.4% għal minus 0.5% fil-mija, però wkoll reġa' attiva dak li konna ngħidu l-quantitative easing illi konna suppost spiċċajna minnu sal-aħħar tas-sena li għaddiet imma tmien xhur wara dan reġa' ġie attivat. Fil-fatt ħa jibda proprjament mhux minn l-ewwel imma ħa jibda mill-ewwel ta' Novembru fejn il-Banek Ċentrali Ewropej ħa jibdew madwar 20 biljun ewro fix-xahar jixtru lura dawk il-bonds, ħafna minnhom ikunu long dated u jerġgħu jinġettaw flus fl-ekonomiji fl-Ewropa. Din kienet naqra sitwazzjoni li kienet naqra kontroversjali internament għaliex kien hemm min qal ejja nħalluha bħala arma nżommuha kif ngħidu aħna l-Maltin fil-komma forsi jekk ikun hemm xi problemi li jistgħu jinqalgħu wara l-Brexit jekk fil-31 ta' Ottubru l-Ingilterra tiddeċiedi li tagħmel hard Brexit. Però Draghi qisu antiċipa ftit u kulħadd kien qed jgħid imma Draghi sakemm jibqa' hu imbagħad minn ta' warah jiddeċiedi imma antiċipa dak li forsi kien mistenni u ma kienx daqshekk mistenni. Skont ma qal meta ġie mistoqsi, hu qal li għalkemm kien hemm xi ħadd xi ftit li ħolqu dan l-argument, però unanimament, invarjabilment il-maġġoranza qablu ma' din id-deċiżjoni tiegħu. U hu qal, We still think the probability of recession for the euro area is small, but it's gone up. Jiġifieri, xorta hemm il-ħsieb illi l-euro area, l-eurozone area partikolarment tidħol f'riċessjoni, għadhom hemmhekk imma qed jantiċipa biex din ma naslux għaliha.
Semmejt, aċċennajt għall-Brexit, s-soltu dejjem fl-aħbarijiet tiddomina l-ħin kollu. X'impatt kellhom l-aħħar żviluppi fuq l-isterlina? Il-munita sterlina qiegħda tiġi effettwata sa mill-ewwel ġurnata ta' meta kien hemm il-vot fuq il-Brexit. Minn hemmhekk 'l hawn l-issues politiċi li rajna, gvern jaqa', jinbidel, jew tmur għal elezzjoni biex suppost isaħħaħ is-sitwazzjoni fil-Parlament, u tiggrava iktar milli tissaħħaħ, jerġa' jinbidel il-leadership kontroversjali u differenti minn ta' qabel. Jiġifieri l-istellina tkun volatili ħafna u qed tkun volatili għal raġunijiet politiċi iktar milli għal raġunijiet ekonomiċi u dik ittikx tifhem li jista' jkun hemm opportunitajiet. L-istellina hija floating rate allura għandek id-demand u s-supply u bħal kollox iktar ma jkun hemm aħbarijiet li jistgħu jaħsbu li tkun negattiva fuq l-ekonomija tal-Ingilterra, temporanjament din ħa tiddgħajjef. L-impatt tagħha jkun iktar fuq min għandu l-isterlina, partikolarment Ingliżi, daw ħafna expats ikunu pensjonanti joqogħdu Spanja, l-Portugal, Malta stess, illi daw jirċievu l-pensjoni tagħhom fil-isterlina, ovvjament meta jiġu biex jikkonvertuhom euro jew dollars, qed jieħdu inqas milli kienu jieħdu forsi erba' ħames snin ilu. Però dik is-sitwazzjoni tista' ma tkunx għal dejjem. Imma milli jidher li jiddependi issa x'ħa jagħmel il-Gvern Ingliż fid-diskussjonijiet, jekk hemm diskussjonijiet mal-Ewropa, u s-sitwazzjoni kif ħa tiżvolġi fix-xhur li ġejjin. Però li huwa żgur li fis-snin li ġejjin il-volatilità fil-munita sterlina ħa tibqa' hemm. Ekku.
Naqilbu ftit fuq is-suq lokali, Mark, u naraw forsi tgħidilna f'kif mar is-suq fl-ewwel ġimgħa ta' Settem-, f'din il-ġimgħa, skużani. F'din l-aħħar ġimgħa.
Fil-fatt, l-indiċi tal-Borża ta' Malta, għalkemm kellna ħdax-il isma li tilfu fil-valur, seba' li ggwadanjaw, u t-tnejn li baqgħu fejn kienu, xorta rreġistra tisħiħ ta' 0.78 fil-mija biex fil-fatt għalaq fil-livell ta' 9,907.622. Jekk nibdew b'dawk l-iktar li kienu f'territorju pożittiv, insibu l-Bank of Valletta li żied b'ċenteżmu għal ewro u erbatax-il ċenteżmu. Kellna l-Global Capital fejn rajna żieda ta' ħames ċenteżmi. Il-MedServ ukoll żieda ta' ħames ċenteżmi biex għalaq fil-livell ta' ewro 25 ċenteżmu. Żieda tajba ta' 5.41 fil-mija għall-isma tal-Malta International Airport li issa missew il-prezz ta' seba' ewro u 80 ċenteżmu. L-istess f'Far Simmons Parsons Ċisk illi issa l-prezz tagħhom għalaq fil-livell ta' ħdax-il ewro għal kull sehem. Fil-fatt dik żieda ta' sitta punt tmienja fil-mija, kellna wkoll l-Arestu li żdiedu żewġ ċenteżmi u anki l-PG b'żieda ta' tliet ċenteżmi. F'territorju negattiv kellna l-Finbank li tilef tliet ċenteżmi ta' dollaru Amerikan. Kellna wkoll l-HSBC bi tnaqqis ta' ċenteżmu, il-Grand Harbour Marina li tilfu tliet ċenteżmi, il-MIDI Ukoll b'telf ta' ħames milleżmi, l-Malita Investments ukoll b'tnaqqis ta' wieħed punt wieħed sitta fil-mija, però kif għedt qabel dawk li kienu, għalkemm kien hemm iktar numri f'dawk li kienu negattivi, dawk li kienu f'territorju pożittiv, kemm għax kumpaniji partikolarment bħalma għandek il-Malta International Airport u l-Bank of Valletta li għandhom weighting qawwi fuq l-indiċi, effettwaw is-suq b'mod pożittiv. Mark, xtaqt li naċċennaw ftit għar-riżultati finanzjarji li ħarġu xi kumpaniji u fil-fatt il-kumpanija International Hotel Investments ħabbret ir-riżultati tagħha l-ewwel sitt xhur. X'ħabbret il-kumpanija? Eħe, dal-perjodu, Awwissu-Settembru, jkun attiv ħafna għall-interim, ikunu sa Ġunju ħafna minnhom. L-IHI ħabbret profitt wara t-taxxa ta' 3.7 miljun ewro, żieda fuq it-3.3 miljuni li kienu tħabbru fl-2018, u dan kien ġej primarjament minn żewġ areas, għandek żieda minħabba l-operat tal-ħotel f'Londra li qed iħalli impatt pożittiv fuq il-profitti tal-kumpanija, min-naħa l-oħra wkoll kellhom diffikultajiet fl-operations, fl-operazzjoni f'Tripli, li ovvjament minn April 'l hawn reġa' qam ħafna diżgwid fil-Libja u dik qiegħda xi ftit jew wisq tpatti għat-tajjeb tal-oħrajn. Però meta wieħed jara komplessivament, il-kumpanija għandha proġetti kbar anke li tixtri ħotels oħrajn bħal Mosko u areas oħrajn u jidher li l-futur huwa tajjeb. Kumpaniji oħra, il-PG plc wkoll ħabbret ir-riżultati finanzjarji tagħha. u ħabbret profitt ta' ħdax punt disa' miljun. X'ħabbret iktar il-kumpanija? Eħe, daka il-profitt qabel it-taxxa kien ta' kważi tnax-il miljun, eleven point nine eight, żieda minn fuq il-ħdax-il miljun li kienu rreġistraw is-sena li għaddiet, li d-dividend ukoll li ħallsu din is-sena ħa jkun jammonta għal erba' punt ħames miljun, jiġifieri f'dan l-ewwel sitt xhur u fis-sitt xhur ta' qabel, il-PG ukoll ħabbret li l-pjanijiet tagħha għal żvilupp li għandha ta' proprjetajiet oħrajn, kemm fejn hemm il-pama tal-Mosta, fejn hemmhekk ukoll hemm pjanijiet li jsir taħt l-art tkompli jikber l-erja tas-supermarket, ukoll proprjetà li dawn kienu akkwistaw xi snin ilu ġewwa bejn Ħal Qormi u l-Ħamrun, erja li qed tiżviluppa ħafna u dawn qed jaraw, qed jistennew il-pjanijiet min-naħa tal-perimeter tal-erja li tista' tinbena u mbagħad ħa jaraw x'tip ta' żvilupp jista' jsir hemmhekk. Din hija kumpanija li hija bbażat iktar fuq proprjetà, għandek anki meta wieħed iqis li matul din is-sena wieħed mill-ikbar revenue streams tagħhom, Zara Homes u Zara ta' Tas-Sliema, li kien magħluq għal ċertu perjodu imma l-operat ta' areas oħrajn patta għal nuqqas minn dik l-area li issa Fil-xhur li ġejjin, ovvjament dak ħa jibda wkoll iħalli l-frott fir-riżultati. Grazzi ħafna Mark. Sfortunatament ma lħaqniex iddiskutejna l-kumpaniji kollha li ħabbru r-riżultati tagħhom għax il-ħin jgħaddi ħafna malajr. Inkomplu f'programm ieħor. Darba oħra. Nirringrazzjak ħafna, nirringrazzja lilek Joe. Grazzi ħafna tal-ħin tagħkom. B'hekk wasalna fi tmiem edizzjoni oħra ta' Flusek minnaħa tiegħi. Nixtieq bħal dejjem nagħmel ringrazzjamenti tiegħi eh, primarjament lill-producers tal-programm New Age Media, lill-sponsors tiegħi, lill-crew tekniku ta' Net Television u speċjalment lilkom li dejjem isseguna. Narakom il-ġimgħa d-dieħla. Insellmilkom.